Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem arak barada birnäçesini lagnet etipdir. Aragyň özüne lagnet bolsun diýipdir. Içýäne lagnet bolsun. Biri içýän bolsa, biri agzyna guýup berýän bolsa, guýýana lagnet bolsun. Üzümi sykýana lagnet bolsun. Satýana lagnet bolsun. Satyn alýana lagnet bolsun. Arada hammal bolup, şony görüp, Eltip berýäne lagnet bolsun. Özüne göterilýäne lagnet bolsun. Pulun iýýäne lagnet bolsun. Arak satýan ştalarda ýyr-da, hol falan öýdür diýip aýtýana-da lagnet bolsun diýipdir. Hemmesine Ondan çenli biziň Hanefi mezhepde meselelemizdir, ažansda işleýän doganlar, taksili doganlar. Eger bir adam arak bir ýerik äkit diýse, ýa inki özi arak bolýan bolsa, bir ýerik äkitmezden çenli derweş tutulýan bolsa, äkitmegimiz dogry däldir.

Şoň üstüne Äbdürimbar arak guýjak bolanda, Baý iman gygyrýan bolmaly, içindäki Kuran bar-a Kul huwallany bilýä alham bilýä. Guýma meňsime, haýyş etýän guýma meňsime diýip gygyrýan bolmaly. Etmäni äwelkiseli içýä, soňram döwülenşýä. Kyýamat gün bolanda, şol aýaň her bir harfi, Alhamdo bäş harf, Lillahi üç harf, ýeke-ýeke şol adamyň Saçyndan, kellesinden tutup, Hudaý ýaşyl adamy biziň üstümize goýdy. Şyl adam itdi biziň üstümize şyny nejis zady guýdy diýip, Hudaýtagalaň ýanynda dawager bolup durjak diýerler. Toba etmäni geçen bolsa şu dünýe. Keşful Esrar diýen Meýbudi Kuddisi Sirruh ol kitabynda aýtýar, Aragyň mäjuny dört zat diýipdir. Deslapky sal lagnet, pygamberiň Hudaýyň lagneti şoň içinde bar şo garylanda. Ikinjiside her bir ýerde arak gaýnatylýan bolsa, arak bejerilýän bolsa şoň içine hökmän şeýtan baryp hem tüýkürýä hem-de şoň içine peşew atýa diýerler. Şol garylýanyň içinde şeýtanyň siýdiginden ne bada. Dördülenjiside diniň zäheri çenançe säm, çenançe adamy öldürýän zat. Çmal bir zäher, bir säm ynsan içse, ynsany öldürýär-de, emma arak-da diniň zäheri, dini aradan aýryp gitýär diýip bildiripdir. Ýene Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Hudaý tebareke we taala meni rahmet iberdi, rahmet edip iberdi, hidaýat edip iberdi tamam alem-jahana. We akseme Rabbi bi izzetihi. Hudaý Tagala Öz ululygy bilen kasam içdi. Ýagny Hudaý Tagala Men ululygym menen kasam içýän diýip bir kep aýdypdyr. Hudaý Tagalaň aýtýan kepşi. La ýeşrabu abdun min abidi jur'atan min hamrin illa sakaýtuhu mekanahu min hamimi jehennem. Ululygym menen kasam içýän men. Men haram eden aragymdan heýsi bir adam birje owurdym suw arakdan içä galsa,

Ýene bir ýana kasam bar. Ululygym bilen kasam içýän. Ve la yeda'uha abdun min abidi min mehafeti illa saqaytuha iyyahu fi haziratil kudsi. Eý fil jenneh. Bir meň musulman bendäm, Hudaýtagala şuny haram etdi diýip, men şuny içmäýin diýip şondan saklansa, Ol göçe-göç wagtda, boşa-ha boşa wagtda, Ýok, men-ä içe biljekkä, men-ä baryp biljekkä diýip kenara çekse, Kasam içýän behişdiň suwundan şony suwararyn diýipdir. Hudaýtagalanyň aýdan kepişi. Şarapharyň gözi bolmaz ornunda, Magtymguly şan arak barada aýtýar, kyýamat gününde. Şarapharyň gözi bolmaz ornunda. Dişi sygyr şahy dek dürter burnunda, dodagy sinede, dili garnynda, iýdigi agzyndan geler ýaralylar diýip aýtýar. Ondan soňramda Keşful Asrar diýen kitapda aýdypdyr, Bir adam arak içýänmiş zol, aýryljak bolup duka biri baryp imanyny öwürjek bolupdyr. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diýip ol gygyryp oty, ýaňky aýtýa diýýär, gönenleň içiň, gönenleň içeweriň diýip zorja aragy gygyryp oty diýýär. Şeýdip-de omrundan geçip gitmelidir. Bärki bende, bärki ýanyndaky duran kelime-i şahadat gygyrýar. O-da içeweriň, guýaweriň bir-biriňkä diýip şu öňki adaty bilen Nauzubilla, nauzubilla, Hudaý saklaň.